Yn nymder dyffrynnoedd Eryri... Sori, ge. Yn nymder dyffrynnoedd Eryri, mae bwthyn dan filltir sangau. Cys di chi a fi. A dyma fydd cartref i'n saith bechadur yma penwythnos, wrth iddynt geisio darganfod pwy yw'r pechadur eitha, a phwy sydd rhy sanctaidd o bell i fod ar y rhaglen. Y pechadur gynta i gyrraedd ydi Alaw Gwyn, seren slym fyfyrio a meistr y moonwalk o Aberystwyth. Wel, o ryw ferched. Mae'n gwyntog a bach yn oer a mae'n trio bwrw. Fi'n cymryd na fama da ni'n aros am noson. Nes i rioed fel swn i yn iste fama ar pnawn Sadwrn yn sbio ar mynydd llechi. Ia, chwaraeon mae'n feddwl. Dim lot o amser i edmygu'r olygfa gan fod y nesa ar fin cyrraedd, sef Matthew Glyn, pechadur adnabyddus am ei fawlgarwch, sy'n ôl sôn yn anadlu ei fwyd. O, ges i dropio off y fwncw a dwi wedi gorfod cerdded fyny ryw lôn bach. Sgin i'm syniad be' i ddisgwyl 'de. Nesa y ferch neith rwbath i fod ar y teli, hyd yn oed Pin! Yasmin Morris.
Fi newydd cyrraedd. Na dim hi oedd e, Pondy. Ni'n rownd rhai dau mynydd sy'n dim byd i wneud. Mae mynydd bach. Byth di dringo mynydd yn bywyd fi, so change. Ara!
Cadi Matthews ydy'r nesa' i ymuno efo'r pechaduriaid. Steilydd o ryw fath ac arbenigwraig ffasiwn. Be ti'n deud? Wel fi'n falch i weld bod pawb arall ddim wedi pacio jyst un bag. Ma' gen i lwyth, felly never travel light.
A'r nesa? Dim hwn 'to. Ia, Lex Gabor! Dach chi gyd yn gwbod pwy 'di o. Blogiwr fideo a ffan o Britney. Di cwyno'n un o'r saith pechod 'ma. Sdim clem be' sy'n mynd ymlaen. Dwi'n troi mewn i friggin' iâ fi'n mor oer. Ar hyn o bryd, na. Ac ia, diolch bach o pync i'r pechaduriaid. Pync dydy Sheilacs. Iola Selydd! Prif leisydd y ffug.
A, dych chi'n lle eitha neis. Yym... Be ti'n feddwl eitha neis? Mae yna stwff dros ffenestri lan loft ddo, yym, sachau a tato. Dwi bron yn confused beth ydy hwnna. Dwi jyst yn gobeithio bod yna gawod rywle, gallai ymolchi.
Ac yn ola, ffefryn y lle, a fi 'fyd. Ble tai na Miss Cymru chydig o flynyddodd yndo? Sara Manchip!
Fi newydd cerdded lan mynydd mawr gyda bags heavy dwi fi. Wel fi falch i weld bod fi ddim yn mardd mewn fy hun. So fi'n mynd. Oh my god, Sara, ti'n miss me, yndyfe? Amser i'n pechaduriaid ymgartrefu. A chyfarfod y landlord. A ble mor ti'n di weld e, Tokyo? Hey, lol, y jolpan. Ew, brawd i ololi. Pob diolch, Eric. Pob diolch. Neud sain pig tea.

Wel am iawn. Mae fi yw glyn cysgod angau. Aberthwch eich tresorau. Dim ffonau symudol. What?
Dim straighteners. Mae nhw 'di cachu ar Iolo, Dim waledi, dim chwarae. Pam dim Fishes Iolo hen sdim dim byd mae prynu anyway. Nag oes.
Oh my God. Carpet mewn guys! Ww! Purse fi'n really expensive, it's Ted Baker. Plîs peidio colli i Nando's card fi. Lle gei di Nando's yn Dyffryn Nantlle, clown? Oce ma' 'na mwy yy yno actually so... Oh! Iawn. Croeso i'r Pecha Du. Dyma fydd eich cartre am y dau ddiwrnod nesa. Ond cyn mynd dim pellach ma' 'na amser am un sialens gynta. Aww. Aww.